Iýerusalimden gelen fariseýler bilen birnäçe Töwrat mugallymlary Isanyň daşyna üýşdüler. Olar Isanyň şägirtlerinden käbiriniň elini ýuwman nahar iýip, ýahudylaryň dessuryny bozandygyny gördüler. Fariseýler bilen ähli ýahudylar ata-babalaryndan galan dessur boýunça ellerini oňat ýuwmazdan nahar iýmeýärdiler. Bazardan gelenlerinde-de. Ýuwunman hiç zat iýmeýärdiler. Şeýle-de, käse, gap-çanak, gazanlary tämizlemek ýaly dessurlary hem saklaýardylar. Şonuň üçin fariseýler bilen Töwrat mugallymlary Isadan, Näme üçin Seniň şägirtleriň ata-babalarymyzdan galan adata eýermeýärler? Näme üçin ellerini ýuwman nahar iýýärler? diýip soradylar. Isa olara, Işaýa pygamber siz ikiýüzlüler hakda jaýdar pygamberlik edipdir. Onda şeýle ýazylan, Bu halk Meni dilinde hormatlaýar, emma ýürekleri Menden uzakdadyr. Biderek ýere Maňa sežde edýärler. Taglymat diýip öwredýänleri ynsan buýruklarydyr. Siz ynsan däp-dessurlaryna eýerip, Hudaýyň buýrugyny terk edýärsiňiz diýdi. Isa ýene olara şeýle diýdi, Öz adatlaryňyzy berjaý etmek üçin, siz Hudaýyň buýruklaryndan ýüz döndermegiň oňat ýoluny tapypsyňyz. Musa, Ata-eneňe hormat goý we atasyna ýa-da enesine gargan adam ölüme höküm edilsin diýip buýrupdy. Emma siz kimdir biriniň ene-atasyna, Men size kömek edip biljek däl. Size bermegi niýet eden zatlarym korbandyr. Korban, Hudaýa sadaka diýmegi aňladýar diýip aýtmagyny dogry hasaplaýarsyňyz. Şunlukda, siz oňa öz ata-enesine kömek bermegi gadagan edýärsiňiz. Şeýdip, siz nesilden-nesle galdyrýan adatlaryňyzyň hatyrasyna Hudaýyň Sözüni puja çykarýarsyňyz. Başga-da şuňa meňzeş köp zatlar edýärsiňiz. Ol mähelläni ýene ýanyna çagyryp, olara, Hemmäňiz meni diňläň hem düşüniň. Adamyň içine girýän hiç bir zat ony murdar edip bilmez. Adamy murdar edýän zatlar onuň öz içinden çykýandyr, diýdi. Ol mähelläniň ýanyndan aýrylyp, öýe girende, şägirtleri ondan bu tymsalyň manysyny soradylar. Isa olara. Eýsem, siz hem düşüneňzokmy? Adamyň içine giren hiç bir zadyň ony murdar etmeýändigini bilmeýärsiňizmi? Bular adamyň ýüregine däl-de, garnyna girýär, ol ýerden-de daşary çykýar, diýip jogap berdi. Şeýle diýmek bilen, Isa ähli iýmitleriň tämizdigini yglan etdi. Ol ýene, Adamy murdar edýän onuň öz içinden çykýan zatlardyr. Çünki içden, adamyň ýüreginden erbet pikirler, azgynlyk, ogurlyk, ganhorluk, zynahorluk, açgözlük, ýamanlyk, hile, ahlaksyzlyk, göriplik, sögünç, tekepbirlik we akmaklyk çykýar. Bu erbet zatlaryň ählisi içden çykyp, adamy murdar edýär diýdi. Isa ol ýerden çykyp, Sur şäheriniň töweregine gitdi. Ol bir öýe bardy we hiç kimiň bu barada bilmegini islemeýärdi. Ýöne muny gizlin saklap bilmedi. Kiçijik gyzyny arwah-jyn eýelän bir aýal Isa hakdaky habarlary eşiden badyna gelip, onuň aýagyna ýykyldy. Ol aýalyň asly Siriýanyň Finikiýa ülkesinden bolup, ol ýahudy däldi. Ol gyzyndan arwah-jyny kowup çykarmagyny sorap, Isa ýalbardy. Isa oňa, Goý, öňürti çagalar doýsun. Çagalaryň çöregini alyp, itlere zyňmak dogry däldir, diýdi. Aýal hem. Hawa, agam. Ýöne itler hem çagalaryň saçak başynda döken çörek owuntgylaryndan iýendir, diýdi. Isa oňa. Bu sözüň üçin, bar, gidiber, arwah jyn seniň gyzyňdan çykdy, diýdi. Aýal öýüne baranda, gyzynyň arwah jyndan halas bolup, Düşeginde ýatanyny gördi. Onsoň Isa Sur we Sidon etraplaryndan gaýdyp, Dekapolis sebitleriniň üsti bilen Jelile kölüne geldi. Isanyň ýanyna ker hem peltek bir adamy getirip, onuň başyna elini goýmagyny sorap, oňa ýalbardylar. Isa ol adamy mähelläniň içinden bir çete çykaryp, barmaklaryny onuň gulaklaryna sokdy. Tüýkürip, onuň diline elini degirdi. Onsoň göge bakyp, uludan demini aldy-da, Effata, ýagny Açyl! diýdi. Ýaňky adamyň gulaklary şo bada açylyp, dili dürs geplemäge başlady. Isa muny görenlere bu barada hiç kime aýtmazlygy tabşyrdy. Emma ol näçe köp tabşyrsa, olar bu habary şonça-da köp ýaýratdylar. Halk çakdan-aşa geňirgenişip, Ol ähli zadyň hötdesinden gelýär. Hatda kerleriň gulagyny, larlaryň dilini açýar diýişýärdi.